Кӑларӑма малалла тӑсатпӑр. Вырма вӗҫленсе пынӑ май хресчен суха ӗҫне пуҫӑнать. Ҫавӑн пекех кӗркисене акса хӑвармалла. Халӗ ҫак ӗҫе сахал йышпах техника пулӑшнипе тӑваҫҫӗ. Ӗлӗк вара ватти-вӗтти кун каҫа уй-хирте ирттернӗ. Ҫав вӑхӑтри йывӑр ӗҫе халӑха кӑтартас тӗлӗшпе Вӑрнар тӑрӑхӗнче пурӑнакансем хӑйне евӗр ака-суха ӗҫне пуҫтарӑнчӗҫ. Ҫӗр ҫинче ӗҫлесе выльӑх тытакан ял ҫыннин нихӑҫан та пӗр кану кунӗ те пулман. Хуҫалӑхра ӗҫленипе пӗрлех хӗлӗн-ҫӑвӗн уй-хир те вӑй хунӑ. Шартлама хӗл кунӗсенче те халӑх пулас тырӑ анисене юр тытма ҫӳренӗ. Ӗҫҫи вӑхӑтӗнче вара уй-хиртех кун кунланӑ тесен те юрать. Ҫураки хыҫҫӑн кӑштах сывлӑш ҫавӑрса янӑ пулсан, вырма пуҫлансан каллех тырӑ пуссинчи пилӗк авнӑ, кӗлте ҫыхнӑ, авӑн ҫапнӑ тата ытти те. Пушаннӑ анасене вара сухаласа кӗрхисене акма тухнӑ. Айта, айта, карамар! Ҫӗр ҫул каялла кӑна хресчен уй-хир ӗҫӗсене лаша пулӑшнипе ал вӗҫҫӗн тунӑ, ҫӗр ҫитменнипе вӑрмансене кӑкласа пусӑ ҫаврӑнӑшне кӗртсе пынӑ. Халӗ вӑл пурнӑҫа куҫ умне кӑларса тӑратма та йывӑр. Йӗри-тавра хӑватлӑ техника кӗрлесе тӑрать пулин те вырӑн-вырӑн акмасӑр хӑварнӑ ҫӗрсем те юлаҫҫӗ. Ӗлӗк вара кашни тӑваткал метр ҫӗрпе тухӑҫлӑ усӑ курнӑ, Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче те ҫаплах пулнӑ. Ҫав вӑхӑтри хӗрсем каланӑ аслӑ эпӗр тет нихҫан та шутламан. Ах, хӑҫан та пулин тӑраниччен тутлӑ ҫиасчӗ тесе, ах, хитре тӑхӑнасчӗ мӗнле те пулин тесе капӑр тӑхӑнасчӗ тесе шутламан. Эх, хӑҫан пӗрре тӑраниччен ҫывӑрса курас тесе шутлаттӑмӑрччӗ тетчӗ. Вӑл вӑхӑтри хӗр-упраҫ куҫ хӑрать те ал тӑвать тесе темле йывӑр ӗҫе те парӑнтарнӑ пулсан, паянхи ҫамрӑк ҫак ӗҫе курса куҫ-пуҫ хӑранипех ал-ура таранчченех чӗтрене ерме пултарать. Мӗнле-ха, суха туртса гектарӗ-гектарӗпех хыт ҫӗре кӑпкалатма пулать. Лаша ҫавӑтакан пулмасан пӗр йӑран сухаласа тухасси те калама ҫук йывӑр пек туйӑнать. Пӗрре сухапуҫӗ тӑрӑнса ларать, тепре лаши кутӑнлашать е ытти те. Кахалланма сӑлтав шырасан чӑрмав ҫине чӑрмав тупма пулать. Ҫав вӑхӑтрах асаннесен йывӑр пурнӑҫне ӑнланса илни ҫӑкӑра хаклама вӗрентет. Ҫӑкӑр туса илме чӑнах та ҫӑмӑл мар. Питӗ нумай вӑй хурас пать, тару тӑкас пать ӑна туса илме. Сухалас пулать, сӳрелес пулать, акас пулать, ҫӗнтерес пулать. Хыҫҫӑн вырас пулать, вырма тирпейлӗ вырмалла, тӑкса хӑвармалла мар тыр-пула, пӗрчӗн пуҫтармалла. Ача чух ӳсе тухнӑ пире килте лартман пире те. Коллективизаци пуҫлансан ялсене вӑраххӑн тракторсем ҫитсе пынӑ. Вӗсен усси уйрӑмах вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче палӑрнӑ. Ун чухне арҫынсем ҫитменрен руль умне хӗрарӑмсемех ларнӑ. Кунне-ҫӗрне уйра ирттерсе ака-суха ӗҫӗсене вӑхӑтра ӗлкӗрсе пыма тӑрӑшнӑ. Ман анне те ҫав вӑрҫӑ-хӗрӗнче ҫак тракторпа ӗҫлесе акине те тунӑ, сухине те тунӑ, тыр пулне те пуҫтарнӑ вӗсем. Пӗтӗмпех хамӑр салтаксене пулӑшас енӗпеле вӗсем питӗ нумай тӑрӑшнӑ. Кунӗн-ҫӗрӗн ӗҫлесе ывӑннӑ та пулин те вӑт ҫывӑрса кайнӑ пулнӑ. Уйра пӗччен, никам та ҫук. такам вӑратнӑ, турӑ вӑратнӑ пекех пулнӑ пулин те малта ҫырма кӗҫлеш тракторӗ те пӗрле унта тӗнче кайнӑ пулсассӑн кашӑрӗсем те ҫӳренӗ. Ну анчах та bu ним хӑрамасӑрах хӑйне ҫирӗппӗн алла илсе ҫак ҫак трактора темле майла ҫавӑрса, мӑндӑрса, хытланса тракторне заводить туса вот малалла ӗҫлеме тытӑннӑ вӑл. Сакӑрвун тӑхӑр ҫулти Николай Коротков та ҫамрӑклах ҫакӑн евӗр тракторсемпе ҫӳренӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче вара шӑпӑрлансем яла пуҫласа килнӗ тимӗр ут хыҫҫӑн чылайччен тӗлӗнсе чупнӑ. Ҫак тракторсем яла килме тапратсан ӗҫ нумай ҫӑмӑлланчӗ, мӗншӗн тесен веҫ лашапа сухаланӑ. Ун чухне тата пӗр лаптӑк та акмасӑр хӑвармалла пулман. Питӗ председательсенчен вӑйлӑ ыйтнӑ ун чухне. Эпир ачасем Хыҫҫӑн чупса ҫӳрет тимӗрчче, курма туса мӗнле сухалаҫҫӗ, мӗнле мӗн япала тесе. Ӗлӗкхине астӑвакансем хӑйсем мӗн ӗҫленине паянхи ҫамрӑксене каласа кӑтартни ҫав тери пысӑк пӗлтерӗшлӗ пулӑм. Ҫакна тӗпе хурса Шупашкарти трактор музейӗн ертӳҫи Альберт Сергеев ҫакӑн евӗр кӑтарту йӗркелеме шутланӑ та. Ку тӑрӑхри ялсенче пурӑнакансем пулӑшнипе ӗлӗкхилле суха туса акана тухрӗҫ. Эй, ҫӳлти таса Турӑ, эй, ҫутӑ хӗвел, паян эпир ял-йышпа ҫакана ҫине тыр акма тухрӑмӑр. Эй, пӗлӗт хӗвел турри, таса ҫӗр амӑшӗ, таса ҫӗр ашшӗ, эпир сана паян кӗлтӑватпӑр, эпир акас тырра чипер ӳстерсе пар. Несӗлсен йӑлипе ҫӳлти хӑватсенчен пил илсе акана арҫын аллинчен пуҫланӑ. Пӗлтӗрхи тырран ҫӑкӑр тутлӑ пулчӗ, кӑҫал та ӑнса пултӑр тырри. Ун хыҫҫӑн пурте пӗрле ӗҫе кӳленсе уй-хир тӑрӑх утса тырӑ сапма тытӑннӑ. Ҫапла ака-ӗҫӗ кӗркуннех пуҫланнӑ. Ҫӑкӑр хакне кашни ача мӗн пӗчӗкрен пӗлсе ӳснӗ. Хальхи ӑрури ачасене пӑхатпӑр та кӑштах тем ҫитмест пулес шутлатпӑр. Мӗн ҫитмест ачасене? Нуша ҫитмест. Нуша пулсассӑн ҫыннӑн вӑрӑхларах шутлама пуҫлать. Нуша пулсассӑн ҫын вӑрӑхларах ӗмӗтленме пуҫлать. Иртинче пӗрне тыр-пӗрне кӑтартса патӑмӑр. Паян эпир суха тӑвас тесе кӑтартрӑмӑр ӗнтӗ. Паллах, ҫакна пин тумала. Тума кӗне паллах май те пур. Мӗн пӗлсен пирӗн музейра ӗлӗкхи тракторсем вӑтӑрмӗш ҫулхи, хӗрӗхмӗш ҫулхи ӗнтӗ. Паллах, ӗҫ хатӗрӗсене эпир вӗсене пуҫтаратпӑр пӗтӗм ҫӗршывӗпех, юсаса халӑх патне илсе тухма тӑрӑшатпӑр. Пурнӑҫ пӗр вырӑнта тӑмасть. Ҫавӑнпа та май пур чухне ҫакӑн пек ӗҫ-пуҫ йӗркелесе асра хӑвармашкӑн видео ӳкерни пулас ӑрусемшӗн калама ҫук паха пулӗ. Авалхи ӗҫ-хӗл манӑҫа юлсан та халӑх асӗнчен нихӑҫан та ан тухтӑрччӗ, Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алексей Енейкин, Николай Семенов.